नमस्कार मिथिला आइ फेर अहाँ सबके लग चलै छी नवका वीडियो के साथ अपना ब्लॉग पर आइ किछु एकटा टोपी वाला टोपी बेचऽ वाला आओर बन्दर तकर कहानी सुनायब एतै पासमे एकटा गाममे टोपी बेचयवला रहै छलैए तऽ ओ अपन टोपी बेचै छलैए सभदिन टोपी बेचै छलैए आ एतेक कमा लै छलैए जे घर चलै छलैए ओकरा तऽ सभ दिन जाइ छलए बेचलक अपन जे पाइ लऽ कऽ आयल से घर चललै ओकरा अपन तऽ एक टाइम जे छै से अहाँके की भेलै तऽ जेना एखन गर्मी अइ एतेक गर्मीमे सभ एहिमे जे अहाँके निकलयके मोन नहि होइत रहै छै बाहर तेहन स्थिति रहै ओहि गर्मीमे जे छै से ओ दिन मतलब अहाँके सौँसे गाममे गेलै घूमैत घूमैत आन गाम सभमे सभ गामे गामे फिरय लेल गेल भोरसँ रहय बेचैत दुपहरिया जे बारह दू बजलै ताहि टाइममे जा कऽ जे छै से ओकर कनि मोन थाकि गेलै तऽ ओहि टाइममे जाहि गाममे घूमैत रहय ओहि गाममे जे छै से देखलकै रोड साइडमे एगो अथि अहाँके जङ्गल टाइपमे रहै ओतय गाछसभ रहै तऽ पूरा छाँह रहै

सुति रहल ओहि गाछके तरमे आओर ओ ई देखलकै नहि जे ऊपरमे बन्दर सेहो छै बैसल ओहि गाछके ऊपरमे तो कोनो ओकरा बैसल बैसल ओकरा नींद आबि गेलै सुति रहलै आओर टोपी रहै पहि- पहिरने रहै पहिले से टोपी पहिरने रहै सुति रहल हँ एकटा टोपी पहिरने छलै आ बाँकी झोरामे दऽ कऽ अपन बैठे छलै अपन तो टोपी झोरामे धयल रहै सेहो आ टोपी एकटा पहिरने रहै तऽ बन्दर ऊपर नहि गाछपर रहै बैसल आ ई बात सभ केओ जनै छियै सभ केओ जे बन्दर आदमीके नकली मतलब नकल तुरन्ते करै छै आदमीकेँ जेना देखै छै तेना ओ तुरन्त करय चाहै छै तऽ ओ देखलकै जे नीचाँमे ओ आदमी जे छै से अहाँके टोपी पहिर कऽ सूतल छै ओकरा बगलमे झोरा धयल छै ओहि झोरामे किछु खाय ताय लेल राखल छै सामान कि की जाइ छै देखय लेल बन्दर नीचा एलै नीचा नहि आबि कऽ देखलकै जे जाइ छै वएहमे देखल की छै खाइ पीबै लए किछु छै कि नहि छै देखलक तऽ ओहिमे खाइ ताइ लए नहि किछु रहै ओहिमे धएल रहै टोपी सोचलक जे ई आदमी टोपी पहिर कऽ सुतल छै तऽ ओकर नक नकल करयके चक्करमे ओकर झोरामे जतेक टोपी धएल रहै सभटा टोपी निकाललक आ सभ बन्दरे एक एकटा कऽ टोपी पहिर लेलक अगल बगल पूरा चारू कात घुमि फिरि कऽ फेर अपन जे छै से अहाँके टुकड़ी पकड़ि कऽ जे छै से ओसभ जा कऽ बैस गेल गाछपर जा कऽ बैस गेल गाछपर जा कऽ जखन बैसलै तऽ अपन कनि काल बैसलै बात नहि कयलक जखन ई टुकड़ीवलाके टुकड़ी बेचयवलाके जखन नींद खुललै तऽ देखैए जे अइसन झोरासँ धयल छै झोरा देखलक तऽ ओहिमे टोपी एक्को गो नहि लेकिन ओहि टोपीमे कोनो देखलकै किछु नहि कहलकै जे कोनो चोर जे टोपी चोरा कऽ लऽ जेतै तऽ टोपी तऽ लऽ जेतै तऽ झोरा सहिते लऽ कऽ जेतै तऽ एहन कोन चोर छलए जे टोपी लऽ कऽ चलि गेल झोरा छोड़ि देलक ओकरा अचानक नजरि पड़लै ऊपर गाछपर मे देखलकै गाछपर मे बन्दरसभ टोपी पहिर कऽ बैसल आब की करू ई बन्दरसँ केना टोपी लेल जाय तऽ टोपी बन्दर केना देत ओ जे ओकरा बन्दरकेँ डराबै तऽ आपसमे बन्दर सेहो एक दोसराकेँ डर डराबै किएक तऽ आदमीके नकल तऽ ओतहि करै छै बन्दर तऽ एनाहिते चलैत रहै बादमे जे छै से अहाँके की भेलै तऽ उपाय छै एगो जे छै से अहाँके करयके तऽ ओ अपन अथी कयलक कहलकै हम अपन टोपी उतारि दै छी माथमे सँ ई बेचयवला की कयलक अपन माथासँ टोपी उतारि कऽ धऽ देलकै नीचाँमे तऽ बन्दरोसँ टोपी खोलि लेलकै अपन अपन आ सोचलक जे टोपी तऽ उतारि देलकै लेकिन टोपी आब देत केना तऽ की कयलक टोपीके गाछके जड़िमे धऽ देलकै आदमी आब चलि गेलै घूमय लए कतहु देखै छियै जे आब बन्दर की करै छै तऽ बन्दरो गाछपरसँ नीचाँ उतरि कऽ सभटा टोपी एकट्ठा गाछके जड़िमे धऽ देलकै आ फेर जा कऽ अपन गाछपर जा कऽ बैस गेल बादमे बन्दर जे छै से आयल आ ओ अपन जा अथि आदमी टोपी बेचयवला आयल आ टोपी बेचयवला जे छै से आबि कऽ देखलकै जे शर्ट टोपी नीचाँमे धऽ देने अइ ई देखि कऽ ओकरा खूब मोन खुश भेलै अपन जे छै से ओ शर्ट आ टोपी उठेलक अपन झोरामे धेलक आ ओतयसँ नओ दुइए एगारह भऽ गेल तऽ बन्दर आदमीकेँ तुरन्त नकल करै छै तऽ तैँ अपन आदमी सोचलक जे ई तऽ दऽ देत हमरा तऽ तेनाहिते अपन ओ जे छै से अहाँके दऽ देलकै अपन ओ फेर अपन ओहिसँ लऽ कऽ ओतयसँ नओ दुइए एगारह भऽ गेल